N yuli m-booni Abdul Basit, Atlanta Planning Committee Chairman. Tinim chɛ ka damba ŋɔ maa kana viɛnyɛla maa ti puhiri sokam ŋun kam yina ti sɔŋ ti sɔŋ ka ti wa damba maa. Ti puhiri New Jersey nima, Virginia nima, Ohio nima, ti puhiri sokam Tamale. Tamale nima ti puhiriya damba maa ti wali viɛnyɛla. N puhiri Walisi yili family. sokam ta mali eh, niriba sɔŋ ti pam ka ti yina ti wa damba maa bi tɔhiya ka shɛb yina ti sɔŋ ti for all the days tin yina ti niŋ maa so ti puhiri sokam tin lan mali binshɛɣu ni ti yɛli tamali nima niriba ŋmarila ʒiri ni bɛn zaŋ yam kana ti ti wa damba ka chɛ ka yi yɔri liɣiri ŋmariya ʒiri ka niriba kɔhiri bi binyɛhiri mali yɔrila Yɔri niriba ka bɛ mali li dira di ŋmɛ suɣulo. So ni kana ti yɛliya lala yin kɔɣili ŋmɛ ti bɔhi ti, ti ni yɛliya di yɛlimaŋli ka pala niriba yɔhindi niriba pam. Yiko n ʒinimi ka so ti deegi so liɣiri di ka o kɔɣiliya. Zaɣila yaha ka ti deei lan liɣiri di ni o yin zaŋ ma mi kana ti lan ta ka bɛ ti wa damba di ŋmɛ suɣulo.

Biŋmangura n kuli Atlanta ni bi ti nyɛ damba maa ni wo shɛm ka ti mini Haji Sala yaa yɛn di fiila ŋun nyɛ Northern Ghanaian Union in Atlanta ŋuni n-nyɛ bɛ zuɣulan paɣa n-ti a so ni o daa kpuɣi o maŋ pam ti ni daa yɛn wo ti damba New Jersey la din chɛ ka ti gba kpuɣi napɔŋ kana ti nyɛ bɛ ni yɛn wo shɛm ka ti bɔri ni ti mini o di alizama bee n-wum o yi zaŋ chaŋ damba ŋɔ wobu polo. To Aʒia Naa Paawuna.
Alhamdulillah di niŋ viɛlim pam the more than we expected di zuɣu alhamdulillah ti paɣi ya ni yin kpuɣi n napɔŋ kana ni ti sɔŋ ti ka ti wa damba ŋɔ covid zuɣu ti bi tooi wa damba for the past two years and alhamdulillah covid pa baligiya di zuɣu Naawuni chɛ ka ŋɔ maa. Nya din paaya ka din lan shɛli lan pani, ka di lan pani, ka di lan pani, ka ti wɔri damba yuuni kam ni suhuyini ni suhupiɛlli ni ni naŋgbannyini.
Damba ku tooi be n-wa ka yɛlimuɣisira ka di ni. Yi yɛlimuɣisira lee nyɛ dini, damba ŋɔ? A wum diɛma shee liɣiri di zuɣu ti yɛlimuɣisira n-tiɛha, finances maa usually dini n-nyɛ yɛlimuɣisira and. Ti kpaŋdi ti maŋa dama ti ni tɔhi ti mi bɔri ni ti tɔhi ka di nabi ka ti zaŋ niŋ ti ni yɛn niŋ shɛli yiŋ ŋɔ din yɛn guui ti ni tooi zaŋ sɔŋ yiŋ nima ka ti zaŋ sɔŋ yiŋ nima di zuɣu ti yɛlimuɣisira damba puuni kadam ba galisi bat sɔŋsim n jɛni na ka ti bɔri ni ti sɔŋdi niriba. Ka zilin kom din ka amali ni a ti yiŋ nima. Tɔ.
Am, ni bɔri ni n yɛli yiŋ nim shɛm nyɛla, am, ti puuni biɛɣu kam ni yiŋ miya, yiŋ miya shɛli kam n miigi and suɣilo ka ti yɛn pahi ka zaŋ ti zugbuna zugbuna gbuni taba n kpaŋ ti maŋa n gbaai tabi nuhi ni ka ti zaa tooi yiɣisi. a gbaai so nuu ka o yiɣisi so gba zaa gbubila dama sokam zaa so n gbaai so nuu ka o yiɣisi di zuɣu n ni zaŋ shɛli ni zaŋ ti yiŋ ni n bala bi su naawuni sɔŋ ti ka zaa ku tooi yina ni di sɔŋ ban mali yiko ka mali bi suhuri ni ka ŋun mali n sɔŋda suhupiɛlli n lahi sɔŋda di zuɣu bi su naawuni n sɔŋ ti ban mali suhupiɛlli maa ka ti yina n tooi sɔŋ ban din tu ni di sɔŋ shɛba ka puhiri suŋ din ka a mali ni a ti yiŋ nima bee a puhi yiŋ nima.
N puhigu nyɛla naa paanu ti nyɛ bi waɣa ni ni alaafee ka ti ka mali ti kpibhi maa zaa tiŋ ka ti kpibhi maa zaa dɔna ka niŋ ba afuwa ti mii gba ni zaa na biɛni ŋɔ naawuni chɛ ka ti bahi ni bahi suŋ ka bahi ti yurilim. So I am Idrisu Sulemana most people call me Afa Idi.

N organize eh, damba maa to n bɔri ni puhi eh, sokam ŋun be yiŋa ah, bali nti eh, teacher nima ni eh, karim eh, bee karimba nima ah, ku kpaŋ ya maa ka eh, yi lihiri shikuru bihi maa dahin shɛli bɛ gba zaa ni tooi ti yi- eh, n puhiri yiŋnim na to din ŋɔ din nya binshɛɣu ka naa n sɔŋ tuma. Thank you for giving me this opportunity to be invited to the fourth anniversary of the Damba

of investment opportunity that we can invite people to come and invest and we those who are here when we make the money let's try and go back and help our people again thank you very much for inviting me to this occasion n yan puhila
saamba shɛba ban kana eh, n ba pa dagbamba na America zaa dagbamba na n puhi n president Saɣi narigu tuu naa gbaŋ lana n puhi m piriba suhu doo naa ka puhi ban yi New Jersey New York Florida. Chicago luɣuli kam ban yi luɣuli kam kana America n kana kpɛ n puhiri sokam to yiŋ ha n bɔri ni n puhi n dan yaa naa tihi ni mɔri lana n puhi n yab yoona n puhi naa ba kpɛm kari naa n puhi miɛŋ langbaŋ lana ka puhi ti mali bihi maa zaa yiŋa ka n labi za baɣa polo n ti puhi ye binwura tuntumba the second n puhi waspewura n naa n bala ŋɔ o ya ka n diri na waspewura mi chɔra ka a chɔri n gbaai n yi ki kɛ n gbaai n yi to ka labina to ni mali yɛltɔɣa shɛli ni n ti yiŋ nyɛla ban yɛn suɣilo. Ti mi ni miisim be yiŋa,
miisim mi yi ku beni faako kan gba bela soli, naa ni niŋ faako niŋ eh, pumpɔŋɔ ti damba, fourth damba m-bɔŋɔ, ti ni wari damba, damba dibanahi n-yɛn bɔŋɔ ka ti yɛn wa. Ti mi ni wari maa yuun ŋɔ ti yɛn niŋla binshɛɣu biɛla m-pahi dini din nyɛ ti ni yɛn niŋ shɛm n-tooi kuna yiŋa. Ti nachimba maa ka bɛ kuna yiŋa nti suɣim n-tum tuun shɛli di ni tooi lɛbigi yiŋ buɣ shɛli kali tiŋ kam ka ti ni tooi sɔŋ. Amaa ti yi niŋ biɛlifu yi gba ni baŋdi ti ni be kpe ŋɔ maa ti tɛhiri yiŋ yɛla. Ti daa su suhɛ shim maa Northern. Ghanaians Association of Northern Ghanaians in Georgia region diba anu shɛli din beni maa ti zaa n-laɣim n-kpa lala laɣinguŋɔ maa Bolga, Navrongo, Waa, Nanung ni Ŋmanpurigu ni Zabaɣisi ti zaa n-kpa association ŋɔ maa di zuɣu m-puhiri sokam.

Yuuni ŋɔ damba ŋɔ, Naawuni ti n ti nyɛvuli waɣinli ka paɣi ti alaafee. N puhigu chanila ɛɛh yiŋ Ghana ɛɛh n puhiri ti yabi n dan yaa naa n puhiri naa ba kpɛm kari naa n puhiri naa ba piri yoo naa. N puhiri n ŋahibu toli n naa, n puhiri ni toli n ɛɛh kpambalibi zaaha, n ŋahi nim maa zaa ban bɛ toli n puhiriya, n puhiri ɛɛh miɛŋ gbaŋ lana. N puhir o ni mɛŋ ɛɛ kpambaliba zaaha n puhiri ba. N puhiri n tizooi Nana Kumasi, n puhiri ɛɛ m ma piri suhuri Hajiya Fati suɣuri o be kpe. O be duu ŋɔ ni m-puhiri m ma kpɛm Tɔlina Yaakubu Kpakpaŋ ni o bihi ni o yaansi m-puhiri bɛ zaaha Naawuni chɛli ti ti taba Naawuni pahi nti alaafee ka ti ti nyɛvili wɔɣinli.

Tira Punwa Dambɔŋɔ maa New Jersey ka lan kana ni ti ti wam pahi ka lan wari Atlanta zuŋɔ dabisili maa ka n puhiri ka paɣira ɛɛh ka ku yɛn zaŋ n puhiri suŋ ti n daŋ zaasa Kula family zaasa yi ku wumda Naan Tɔŋ Sahandan yɛli ŋɔ n puhiri Kula family zaa ka puhiri Naan Tɔŋ Naatiku zuliya zaasa. n puhiri naantɔŋ tinkpansi zaasa ka puhiri n ya naantɔŋ saha ni a yili saha ni a yili yi ku wumda yi ni a ni puhiriya ŋɔ n puhiri saha ni a yili zaasa paɣaba ni bihi ni n kpamba maa zaasa saha shɛli kam n nyɛla ninvuɣ so ŋun doli pɔhim m mi ku kpuɣi napɔŋ n chɛliri tiŋgbani maa tiŋkpamba maa m mi na ʒini kuna ka yɛtɔɣ bihi be tiŋgbani maa puuni ka n ku zaŋ di zuŋɔ dabisili ŋɔ ka puhiri ba zaa ni bɛ ni ku gbibi shɛm maa bɛ gbibi viɛnyɛliŋga m-paɣira ka n lan puhi ka paɣi ti lumbaansi maa bɛ kpaŋdi bɛ maŋ pam m-puhiri ba tunduya lundaa beni

M paɣiya, m paɣiya, m paɣiya, Naawuni ni sɔŋ ti, Naawuni ni sɔŋ ti gbibbu. Naawuni pahi nti nyɛvili waɣil ni alaafee, ka chɛɣu yuundali na ŋɔ ka ti lan poora. Tɔ! N ni ku poori maa, n ku tooi tam, n ku tooi tam Naa Tɔni Naa Sule zuliya maa zaa ka chɛ Naa Tɔni Naa n-zo, Naa Tɔni Naa Sule n-zo ma. Naa Tɔni Naa Sule n-daa ti ma Naa Tɔŋ Sabaa Naa yili, ka ŋmaligi. ka o gbaŋ laŋ kana ti tima ni a tɔŋ saha ni a yili so n ku tooi puhi ka bi puhiba n paɣaya n paɣaya vo naa ku wumda n puhiya ka paɣi n puhiya ka paɣi naawuni ni sabi lara n puhiri paɣasara ni nachimba zaasa ka puhiri Dagbaŋ zaa ni tamali zaasa ka yɛn puhi n ma yili nima bilpiɛli naa n puhira n ma yili nim n bala n puhiri bilpiɛla zaa nangban yinga n ma yili nim n bala ka puhiri n ba yili ni a tɔŋ n puhiri sokam ni sokam naawuni ni sabi lara A niŋ wula Taman nima zuɣu Atlanta m bɔŋɔ ti warila damba n yuli booni salmo ka m puhiri sokam tamale zaaha Dagbaŋ zaaha n nya kumbuŋ nima Aʒifaati Robisco Aʒimaya Njegbo m ma nim maa zaaha m bi yihi so nua bɛ zaa m puhiri ba. N miisi ba pam ni ti zɔbihi ni n bee nima. Di paɣiya pam. N huda, n yina tamaya na. N puhiri m ba yilinim zaa, m ma yilinim zaasa. N puhiri n ya baŋvumlana ni o kpari bɔɣu zaasa. N puhiri m ma kpɛma, m ma kpɛmnima, aʒiɛinima, aʒifuseinanim, m puhiri so kam. M puhiri n yidaan yi yili maa. Azumaaya gaambisa Yahaya mini o paɣa ni o bihi m-be na zaakinima ti puhiri so kama zaasa. Zuŋɔ a ti lan ta damba ni a pahi ti yuun bɔbigu m-puhiri n ya baŋvum lana ni Naawuni tum o nyɛvili wɔɣila ni alaafee m-puhiri m ba mini m ma aʒimeeli m-puhiri m ba yilli maa lana n dan yili m-puhiri so kama zaa m-puhiri n-tuzo dabba m-puhiri n naazum mini o paɣaba Zeenɔf Fatayyanima m-puhiri bɛ zaa. N puhiri n tizɔdabba Abu Abdulsalam puhiri Ajmeli sista sana ni o bihi zaa n puhiri sokama. Naawuni tim sokama alaafee ka chɛɣu yuundali ni ka ti mini ba yina ŋun ku damba maa ti paɣiya pam ni a ni sabi laara. Anula anula eh m ma bihi mini tɔ yuuni ŋɔ damba ŋɔ ti yɛn wolimi Atlanta Georgia ka n zaani kpe ni m puhi m ma nima m ba nima ka puhi Dagban zaaha ni nangban yiŋga m puhiri eh sokam zaaha, ti famili maa zaa, ti zaa zaa ni kpi ni ti wo Dambɔŋ yuuni n-ti Dagbam bɛ zaa naan deei so. Salamu alaikum. N yuli m-booni David, ni n dapala Fuad, ni n zo Sam ŋun yi la nyɔŋ ni. Ɛɛh, zuŋɔ ti wari la Atlanta damba, so ka ti bɔri ni ti pooi ti ma bee ban be yiŋa. Ɛɛh, m puhiri suŋ chaŋ la n sista Hajia Ikuma.

Tamale nima n yuli karim sagasaga salin boɣa yili n puhiri n yiŋ nim maa zaaha di saha gba ʒi salamatu sagasaga nim zaaha tamale nim zaaha amɛrika ka n puhiri ŋo na din biɛni n bala maa ti malila damba ka n di bori ni n puhi so kam so yi nyɛ viidiyo ŋo i puhibu n boŋo ni a ni deei suhurigu O ma ni n yuli Habib Fuseni Alhaji Fusheni Machele bia n-nyɛ ma Zogbeli m puhiriya damba puhigu from Atlanta Georgia m puhiri n yiŋnim zaaha Ajiya Mama Ajiya Zeliya ka puhiri n brothers maa zaaha Afa Kamil brother Mabruk in Accra ka puhiri Doctor Baba Adam ka puhiri ni diɛmba Hajiya Balkisu Kabaace damba puhigu m-bɔŋɔ from Atlanta Georgia in the United States so o ni puhiri ya kam o so ti you know but Dagbaŋ n daa kara Dagbaŋ last year November m-bala maa Dagbaŋ tambali niŋ nyaɣisim pam Amaa man ni ku yɛn zaŋ advice shɛli tin yɛn nyɛ ya nyɛla pala maa zuɣu pala maa zuɣu lawlessness maa galisiya pam di zuɣu n puhiriya n puhi dimi suɣilo moto baribi maa yi bari moto maa yɛn lihiya taba dimi suɣilo so ti so ti ku yɛri tɔɣa advice shɛli din mali ni zaŋ tin ya n bala maa moto baribi maa dimi suɣilo yi bari moto nim maa yi bamiya li ka lihiri taba

ka n yina ni n na suhu soli biɛla ni n yina n ti puhi sokam so i mɔɣifɔŋnim zaaha di ni annabi yiŋnim zaaha samaa maasuma wa maleela ummunim zaaha baabanima i zaaha i puhigu m-bɔŋɔ ka m puhiri ya from Atlanta to naan sɔŋ tuma. A niŋ wula bee dasuba ka yɛn puhi ni wuntaŋ ni ti mi nya ni wuntana a ni tiri ka yɛn puhi m puhiri sokam Dagbaŋ zaaha tamalinima n ti pahi sakasaka chuɣanim zaaha m puhiri yi zaaha Eid Dapali Mohammed m bɔŋɔ m puhiri Alahaji Afa Moro yili nima m puhiri sokam nima m puhiri gbuliŋ limam mini o nyaandoliba ti zaa m bɔŋɔ ti mali alaafee ti suhu ti ku kamani ni ti ti wo damba yuuni ŋɔ damba ŋɔ ni suhudoo Ka di yɛn ti puhiya di zuɣu ti zaa mali alaafee n so ka ti ku yɛn ti puhiya na m bo m bo m bo ti paɣiya ti paɣi. Salamu alaikum Tamale nima uh Atlanta nim n puhiriya ŋɔ na from Atlanta ti warila ti damba yuŋ ŋɔ ka ti boli na ni ti puhi so kam Tamale zaaha ti shiɣu uh wari ʒehi bɛ polo Tamale zaaha ti puhiri Dagbaŋ zaaha ni on Zaa TV ni Zaa radio ti puhiriya na Atlanta nim n puhiriya ŋɔ Tema nim gba zaa n puhiriya Alahaji Awolo, Alahaji Alaasani ni luɣili kam nima ti puhiriya. Ti mani Safiyaanu n-yɛri ŋɔ, Safiyaanu Atlanta ti puhiri Dagbaŋ nima. Alahaji Zakariya Tishiɣu yiŋa ka n puhiri m booni na ni m puhi aʒia ayi, aʒi Samata dundɔŋ maa zaaha, Suweeru nima ni sokam nima m puhiri yi zaaha. Ni bi boli so yuli ŋun di chɛ ŋun chɛli n taali ti ku boli na ni ti puhiya. Nizam say hi to Aunt say hi. Yɛli maa puhimi yiŋ nima.

Di zuɣu ti bɔri ni ti zaŋ ti puhigu n ti Tamil nima eh, Alhaji Isahaku Gumdilan yili nima eh, ti puhiri sokam zaa ha sa n mala Naawuni tim ti alaafee ka chɛ ka ti nyari saha tooi puhiriya na kamani tin puhiriya zuŋɔ shɛm ŋɔ. Maamiya gba zaa yi mali shɛli a ni yɛli a ni puhi ba. Salamu alaikum Tamil nim zaa, Ghana nim zaa ha. ni tin yuun palli. Naawuni tim ti alaafee ni nyɛvuli waɣinli Haji Rabi eh, Alhaji Yisa, Magajiya Hajiya eh, Aisha, Gajiya Ayaya eh, Amina tab eh, Accra. Ti puhiri yi zaa Salamu alaikum. To n yuli Habib ka n bɔri ni n puhi n yiŋnim zaaha eh, from saŋ zaŋ chaŋ Tamale to Yendi nim zaaha eh, daŋ maa puuni ban zaaha beni, m manima M ba piri ni maa m biɛhi ni n ti zo bihi zaaha ban zaaha be yiŋ maa polo ti puhiriya America ti damba maa ni ka ti be ŋɔ. Di zuɣu ti ku bɔri ni ti zaŋ saha ŋɔ n-zaŋ puhi so kam zaaha yiŋ maa polo. Di zuɣu ni ti chɛ ka m paɣa gba zaaha kande. Kande, kande. M puhiri Saamu diisi yiŋnim zaa di yɛn di m bala. M puhiri Saŋ nima, m puhiri Tamale nima yiŋnim maa zaaha. Salaam alaikum m ma bihi tamali nima gana nima mani Ajiya Raamatu greetings from Georgia Atlanta Georgia this year 22 Damba festival ka ti wara di zuɣu kali maa ka ti ku bɔri ni ti zaŋ na ti wuhi silimiin tiŋ ŋɔ n nya ti ma bihi ban be kpe ka nya saamba maa ka bɛ nya ti Dagbaŋ kaya ni di taɣada din mali yaashɛm. n zaa ni kpe ka puhiri Afa Moro yili daŋ zaaha ka puhiri Kpalsilan zuliya daŋya zaaha m biɛhinnima m ma m mapirinima m banima m puhiri sokam m puhiri m be Mista Yakubu o bela Ankara ka puhiri m biɛli Ablaa sokam mi o la maari maa nachin naa m puhiri n yidaanyili nachimba mini paɣasara zaa bihi maa puhiriya ti mali alaafee ti be yɔŋɔ damba maa di kuli kummi ʒini inside Ka n yɛn ni yina ti zani kpe ka puhi daŋ zaaha ni ti bi miisi yiŋa ti kaya ni ti taɣada maa, ti niŋdi li kpe. Di zuɣu ka ti zaa ni chɛ m-puhiri sokam. M puhiri n zonima sokam zaaha. Ti puhiriya Greetings from Georgia, Salaamu alaikum. New Jersey nim n pii maa ka n doli America Dagbamb ni a kana ni ti ti wa damba Atlanta. Ti Dagbamba zaa ban be New Jersey ti ti suhu paligiya ni n-ti ti invitation ŋɔ Georgia nima. Dinzuɣu Naawuni pahi ti yuun bɔŋ ka yuun ti lan kanna ka ti yi lan kana ka ti wa damba maa ka ti mi gba zaa kana kpe nti wo n-sɔŋ ya. And ti mi lan mali plans, Dagbamb naa mali plans ni o niŋ ka ti damba maa. bee bɛ yuun shɛli din be puuni ka ti zaa laɣim wali Atlanta ka di wari state by state. Di zuɣu Dagbaŋ bi zaa in general ka n puhiri pumpɔŋɔ. N puhiri Ghana nim zaa ka puhiri Tamale nima, Dagbaŋ Dabufɔŋ, Kɔbili Mahigu, n puhiri yi zaa. N yi kpɛri nima, n ti zɔbihi ni n biɛhi ni n paɣaba zaa n puhiri ya. A puhi a fɔb chani, a fɔb chani a puhigu n lan bɔŋɔ Dagbaŋ Dabufɔŋ a fɔb chani Sinjɔn yili ka puhiri m ma mii mini a tu m ma Waabu. m ma humo ni m ma waabu kɔbili mahigu m puhiri yi zaa salamu alaikum Hello, Jemi n bɔŋɔ ti wari ti damba maa viɛnyɛla Atlanta ti ku yɛli ni ti zaŋ puhigu zaŋ ti Mahama family, Dandawa family, Salinvuɣa yili nima ti bɔri ni ti yɛli zaa ni ti wari Aʒianda a puhigu m bɔŋɔ Aʒilantana izaa puhigu m bɔŋɔ. Ti wuhi dabba maa viɛnyɛla paa ni a ni sɔŋ tuma. N yuli kari ŋɔ sakasaka salin vɔɣu yili ni. Eeh, ti wuhi dabba maa viɛnyɛla yɛmmaŋli n nyɛli ka ti yɛli ti puhi sokam. Sakasaka nima, chɔɣu nima, Atlanta nim zaa puhiri ya. Eeh, ti puhigu m bɔŋɔ. Mariam m bɔŋɔ.
Ti wuhi ti dabba maa viɛnyɛla. M puhiri m baaba Alhaji Zibilila Mahama, m ma Aʒianda mini Aʒi Lantana nima ni Mahama famili zaaha ni famili zaaha ban be Ghana. Ti puhiriya ka.
To eh, ma, ma, man ka mali soŋ ka bi wa damba maa ya, Farihan m-bɔŋɔ eh, damba di chaŋ viɛnyɛliŋgi pam. Eh, ti puhiri sokam eh, din ku gbaagi sagasaka nya shɛɣu zaŋ chaŋ guma ni zaa ti puhiri sokam eh, na naawuni sɔŋ ya to ti puhiya ka paɣi Hello, it's me, Nada, and my parents from Atlanta at the Dun- Dunbar Festival, and we're here to say hello to all my auntie and uncles back in

Good luck. Right. Greetings from Georgia.
Greetings from Georgia. okay ti puhiya pam ka paɣa yino damba maa di wɛya viɛnyɛlinga ni suhudo so bi shihi n yuli mohammed ka nyɛ afa mori ʒɛŋ yili na so di zuɣu afa mori yili ʒɛŋ nim n ti pahi ʒɛŋ nim zaaha n zaŋ kpa gbaliŋ yili polo nima gbaliŋ limam nyaanga limam shɛro nim nyaanga zaaha n puhiriya ti puhigu n bɔŋɔ idris n bɔŋɔ yila tam tiŋ na Puhiŋ ŋɔ yila Atlanta chani n-tampiŋ nakɔha naa sani m-ba m-bala Marahi m-be nima m-be Hadi m-be Pesika n-ti pahi m paɣaba ni m bihi zaa ha ka chaŋ tuhi yiŋ nim zaa ban be Kaanvuli tuun naa yili sista Rahi nima Alabira Mariam Suraya mini bihi maa zaa ha ni n yab kunkundana m puhiri a n yab kunkundana ni a gbibbu Naawuni sɔŋ ma gbibbu, ka zaŋ puhigu ŋɔ puhi tampiŋnim zaaha m-paɣi ya. Tɔ! Naawuni pahi nti yuun pɔbu. Yaa Stephen m-bɔŋɔ from Atlanta. Tɔ! N ku bɔri ni m puhi sokam zaa tamale especially wari ʒɛhi, sakisaka, bode yiŋa bee alahiʒi bode yiŋa, alahiʒi bode Aʒia Amina m-be Sabaratu, m-be Rukaya. M be Zuera tanko ni sokam zaaha n ku tooi boli sokam zoya yuya Alahaji Savana afa nim maa zaaha ti wala damba Atlanta ŋɔ ka n di yɛn puhi sokam zaa ka yɛn ʒii maa di chaŋ viɛnyɛliŋga pam Naawuni zom ti niŋ bɔɣa ka duhi N nyɛvili waɣinli ni alaafee Alahaji Bode Naawuni tima alaafee a ni mali alaafee Naawuni pahili M baaba n duba naanzu maa niŋ bɔɣu sokam zaaha dawuo banima bolli duunim zaaha sokam zaa n puhiri ba sokam zaa sakisaka wari ʒehi nima siiba m boŋɔ salaam alakum warahmatullahi taala wabarakatuh

ka puhiri Dagban zaasa ka bɔri ni n lan zaŋ zu ŋɔ dabisili ŋɔ m-puhi n zɔnim zaasa. Look sharp! Look sharp! M puhiri sokam look sharp! Dinzuɣu din kul beni m-bala, Naawuni ni pahi ti yuun dalina ka ti lan wa damba maa, Naawuni ni ti ti nyɛvili wɔɣinli ni alaafee. A ni wula zama deem n yuli Muftaau n yila Zaagaba yili na, man nyɛ Aji Salimu. Tɔ! N ku bɔri ni m puhi la yiŋ zaa. Ni ti mali alaafee, ti ni ku bɔri shɛli nyɛla addu'a. Ti mali alaafee kpɛŋ ŋɔ, n lahi bɔri ni n zani kpe ka puhi n diɛmbu yilinima, Alhaji Tanko Ambariya ni n diɛmbu yilinim zaaha ni n ʒiʒiindi taba Gbamo Palace, Alhaji Amaru Moshi yiŋa ni ka n daa ʒiinda. To yɛlimaŋli n bela South Carolina, New Jersey ka n yi muvi kana South Carolina ka wum damba ŋɔ maa yɛla. Yɛlimaŋli n daa bi tooi chaŋ New Jersey dini maa, yuuni din garila ti ni n daa kpiri li. So saha ni daa kani maa, Mary pa taali n-ku tooi ʒiya ka damba ayi gari ka m-bi wari shɛli. So Atlanta din ka n-kana yuuni ŋɔ, ton shi n-ku bɔri ni m puhila yiŋnim zaa ni ti mali alaafee. I daadɔɣi ni m-paari ti, tin ku bɔri shɛli n-nyɛla aduwa maa. Kpaŋya man ka i kul suhira, Naawuni zom ti zaa nambɔɣu. M paɣiya pam. Salaamu alaikum. My name is Sulemana Bawa, uh, greeting from Atlanta, Georgia. Today we have a Gamba festival then we celebrating it. N yuli nya Hassan Gaida and o ni bɔri ni o ni puhi Tamianim zaa ni ti yuun palli naan paam ti yuun bɔbiga. N yuli nyɛ Abdulrashid ka n yi Tamale gumbihi ni na. Tɔ! N kuli nya ya zaa n suma kadama fɔndi maa yaɣiya n ku tooi boli sokam zaa sa yuli. Bari m puhiri so n chanila Aji Saara. sani o be gumbihi ni ka che m ma ka luɣ yiŋ zaasa m-puhiri ba abaabuunim zaasa sakasakanim zaasa m-puhiri ba m-puhiri Alahaji Stan ni o yiŋnim zaasa Aʒigoro n ku tooi kali sokam zaasa yuli Aʒianatu m manim maa yaɣiya n yiŋnim maa yaɣiya di zuɣu m-puhiri suŋ m-bɔŋɔ ka n zaŋdi tiri ya na tɔ Salamu alaikum. Saa, N puhiri yaha n na yɛli, n puhiri sabuligu n na yɛli, n puhiri zaŋgbala n na yɛli, n puhiri sokam ŋun kam nyɛ ŋun ni wum ti puhigu ŋɔ ti puhir o ni ti yuŋ palli ŋɔ. Man Haruna zaŋgbala n na yɛli, mani n yɛri ŋɔ, ka puhiri a ba Abu Daani zaa. Assalamu alaikum Tamale nima, n yuli m-booni Mohammed Zakaria, m fɔŋ ni daa nyɛla Tishiɣu. Lamashau Gombe ni doo yili n puhiri n brada bɛni Smaila Ibrahim Basiru Ibrahim ti bɛli kpɛm daa bɛni n bɛ Suleimana n puhiri bi zaaha ka puhiri Alhaji Idris Kumbon tiɣi naa yili n puhiri yi zaaha ti paɣaya pam Atlanta Damba ka ti wari zuŋɔ dabisili ŋɔ ti paɣaya. Ka a saha ka di niŋ yaɣisim di zuɣu ti puhiri yi zaaha. N yuli Abdullahi Abdulmajid Nabuɣudo yuli ka n yina. N paɣa m-bɔŋɔ Maria Isifo. M bia m-bɔŋɔ Husna Abdulmajid Maltiti. Salamatu m-bɔŋɔ m ma m-bala. Hammam mi m-bɔŋɔ. Ti puhiri ka paɣi zuŋɔ ti warila damba Atlanta ka ti bɔri ni ti puhi yiŋnima Nabuɣudo yilinima. Alhaji Isifu Karimɔɣu yilinima Mr Yakubu Zabzuɣu Disi Kuro ti puhiri sokam ka paɣi ti paɣiya sokam Naawuni ni sɔŋ ti Naawuni ni sɔŋ gbimbu Amiin.
N yuli Maria di niŋ ma nyaɣisim pam domi bihi maa n yi ku bɔri ni bɛ nyaŋ ŋɔ ka bɛ nyara dinzuɣu n yi daa ni daa ku yɛli ma ni Ɛɛ biɛŋwala damba kpe zuŋɔ di yɛn chaŋla tuma ni gba ka yɛn yihi bihi maa bɛ na ʒi n-nya li. Di zuɣu n ku bɔri ba ni bɛ kana ti nya li ka baŋ bɛ kali ni nya shɛm. Sahakam yi yɛli ba damba yɛltɔɣa yɛn yɛlimi ka di wum ma, amaa zuŋɔ ŋun nyaaŋa bɛ mi di nya li m-paɣiya. N yuli Adam Yakubu, Savulugu ka n yina, Savulugu bɔŋ na biyili. M ma nyɛ Haji Maata. Bɔŋna di yɛli, M bela America kpe ŋɔ Colorado ka n gɔŋ kana kpe ŋɔ yuŋ ŋɔ ni nti nya bɛ kpe ŋɔ nim ni yɛn wa damba shɛm. Damba maa mi chaŋ viɛnyɛla chaŋ viɛnyɛla pam. Di suhu paligiya pam ni nya damba maa wabu shɛm maa, di suhu paligiya pam. N zaŋ ni puhigu tiri m ma Azimaata Bɔŋna di yili. M bihi nim beni Alhaji Nigro, Alhaji Abdurahim, Alhaji Alhasani ni Bɔŋna bi yili zaa. M puhiri sokam ka puhiri Tamale nima m puhiri sokam. Di paɣiya pam. Alaafee beni kpe ŋɔ alhamdulillah. Assalamu alaikum. N yuli Tɔfik.
N bɔri ni n puhi tɛma nima tɛma sayi tu Alhaji Hamdi yiŋa Alhaji Hamdi yiŋ nim zaaha ti puhiriya ti warila damba eh, Atlanta so Tɔfik n bɔŋɔ n puhiriya n puhiri ma muni eh, ni sokam ŋun be ŋun be tɛma to tɛmali nima gba zaa ti puhiriya eh, ti wari damba Atlanta ŋɔ eh, viɛnyɛlinga and we are so happy thank you so much bye. Tɛmali nima ayi salamu alaikum n bɔŋɔ. Eh, n yuli n booni Habib Alhassan Andani. Eh, n yuli n booni Hawa Bong Habib. Eh, ti dee Atlanta ŋɔ ti dee n tɛhi ti kaman ti yuun pishi ni ayi n bala maa. Eh, zuŋɔ ka ti pii zuŋɔ dabisili gahingu ni ti zaŋ n dee n puhi tamalinim zaa. ka yɛn atlanta dundɔŋ atlanta dundɔŋ ŋɔ ni dundɔŋ titali n nyɛli dagbamba ti zooya pam paɣaba ni bihi zuŋɔ dabisili ŋɔ ka ti yina ni ti wo damba ka deei atlanta nim zaa nya to a gba yi kpɛ dundɔŋ ŋɔ puuni a ni baŋ kamani Atlanta Dagbamba ti yina di zuɣu ti puhiri Tamale zaa ŋun kam be bɔba ni yaɣa ti puhiri bam. Ti puhiri ti puhiri Tamale zaa sa mani Hawaabu baawa Habiibu m-bɔŋɔ n-nyɛ ti zaa. Sulemana m-bɔŋɔ Alhaji Amadu Toli n-yeli Ababu ka sokam mi ma Madus. To zuŋɔ ti bela suhupiɛlli ni zuŋɔ suhupiɛlli maa mi ka asahi. Sokam ku niŋla di yuli suhupiɛlli ka waa maa ku chani din chani shɛm. Dizuɣu m puhigu chanila amaa m ma ʒila zuɣubiɛli. M puhigu chanila m ma sani ni n yiŋ maa zaa zuɣubiɛli house, no Japan house. Ʒigbili Ababu maa mi n-dɔɣiri kpɛm be ni Alazaab Zizu nti pahi dɔɣiri kpam maa zaa di zuɣu yim puhi ba tima n dapaliba mi m-bɔŋɔ maa Lukman m-bɔŋɔ Wunnam ni Baŋbebu Yaasimiin saha mi m-bɔŋɔ ŋun nyɛ Lukman maa di zuɣu ti puhiri sokam naan ti mi alaafee yiŋa ka ti ti gba alaafee kpe tɔ ti paɣira salamualeykum. Anabila zama yuli m-booni Idiris, amaa sokam mi malila darisi. Bɔ ni zani la kpiɔŋɔ ka pa o Dagbaŋ zaa n yiŋ nima zaŋ be ti shiɣu ŋɔ Shizango ni Estate damalinim zaa n puhiri sokam naan sɔŋ tima di puhiri ka paɣira. To n yuli I am Habib Fuseni n yila Zɛbiɛl na Alaji Fushɛm Bachili yiŋ ka n yina. To n puhiri ya. Damba ka ti wari Atlanta Georgia kpe ŋɔ so ka di puhiri shikuru so kam ka puhiri n yili nima Ajia Amama Ajia Zelia and then n brothers kam ka puhiri Doctor Doctor Baba Doctor Baba Adam Apugu n bɔŋɔ so next year di sibisi ni a kana ti join ti Damba maa alright ŋɔ bye bye Salaam alaikum. On behalf of